Pryd sydyn nath geth i ni wsnos dwytha, gwsions ciw iâr, wbath perffaith wrth wylio gem rygbi, a pryd sydyn eto wsos yma geth. Pryd sydyn, ond be sy'n bwysig di, nes di neud y gwsions ciw iâr? Nes i ddim, ond mi na i neud nhw, dwi'n gaddo. A dwi'n gneud y rhaglen yma efo chdi bob dydd Sul a dwyt ti'm yn gneud y gwsions ciw iâr. A ma hwn yn rwbath perffaith i ti neud. Gem nesa, dwi'm yn gwbo be di'r gem nesa, pwy sy'n chwara pwy, dwi'm yn, ti'n gwbo? Wel, gem Cymru yn erbyn Alban dydd Sadwrn. O 'na fo, wel ma hwn yn ideal yn erbyn yr Alban. Reit, yy. Stêc mewn bagel efo dressing mwstard a mêl. Neis iawn. Oce, syml iawn. Dwi 'di neud o'n syml i bawb ga'l gweld su' ma'n neud o. Reit, fy' 'ma i ddechra ni ma' gen ni ddau ddarn o stêc. Dwi 'di defnyddio stêc tenna. Ie. Ma'n ffrio'n sydyn iawn. Ma', ie, neith o neud yn gynt, neu? Ma'n neud yn gynt a hefyd ma'n well mewn brechdan dwi'n ffindio. Ma'n, t'o' mor dew. A ma'n dipyn bach rhatach fyd sy'n well ar y giniog de. A be ti 'di roid arno fo fan 'na wan? Dwi 'di roi chydig o olew olewydd arno fo a chydig o bupur. Dwi dim 'di roi halan eto achos ma' halan yn tueddu sychu stêc allan ond dwi roid olew olewydd ar y stêc ddim yn y grydl. Wan yn fy' 'ma ma' gynno fi grydl poeth iawn wedyn dwi'm 'di roi hwn i fewn fel glwy di ŵan mae o'n sisllan yn syth. Oce. Reit. Am bo' ni 'di roid yr olew olewydd ar y stêc, mae'n sisal yn syth. Dwi'n gadal hwnna yn fan 'na ŵan, pidio gyffwrdd o. Tra dwi'n gneud hwnna, dwi mynd i neud y salad, reit, yn fyma. Dwi mynd i neud salad syml, little gem, lettuce'n hawdd i'w ddefnyddio, bach, a gan lân neis. Yndi. Yndi.
Ran, 'na fo. Ma'r iceberg yn gallu bod dipyn bach yn flêr, 'dach chi'n dorri o, mond i bo man. Ie. A wedyn mae o'n ga'l 'i wastio.

Dwi yn, o ma'n dod yn ei flaen yn neis. Un tomato i mewn a dwi yn defnyddio'r caws glas ma, ma hwn yn roid blas zing neis i'r fechdan. Ok, caws glas, caws gora glas neu caws yy glas arferol, ma'n fyny i chi. Ok, i mewn a fo. Ma fla- sa flas cry arno oes? Ma na flas cry ofnadwy sy'n newyddion da i chdi dwi'n clywed cos ti'n ffan mawr o gaws dwyt? Ww ti'm deud gwir 'de? Wel nag wyt. Ma na gaws yn bob peth dwi'n mynd i gau. Reit, dressing yy mwstard a mêl 'di hwn. Newch chi neud un 'ych hunan neu os 'dach chi'n neud bechdan sydyn Dwi'n tueddu i brynu vinaigrette bach mewn botel ond prynu'n da 'de. Wedyn... Ie. ...dwi mynd i roid ryw dri llwy mewn fel 'a. Oce ma' hwn yn stwff reit da a cymysgu hwn. Iawn? Felly ma' 'na l- flas da arno fo 'lly. Dwi 'di droi hwnna i mi.
Gwnna fi.
Reit 'ta, su' ma'r stêcs 'ma'n edrach? O ma' rhein yn dwad at 'i gilydd, o 'ma ni. Ŵan ma'n dibynnu'n hollol sud 'dach chi licio'r stêc. Dwi'n tueddu licio un fi yn yy ww, tipyn bach yn goch. Ond i brynu mewn brechdan fydda licio fod 'di neud reit da. Oce? Bagels dwi mynd i ddefnyddio. Reit dyma ni. Un peth 'de. Ma' 'na dwll yn canol does? Oes. 'Di o'm yn boen 'da? Wel mae o'n boen ond be' dwi mynd i neud pan dwi'n adeiladu y frechdan de 'nai ddangos tric bach i chi wedyn. Iawn. Cymryd chydig o'r lettuce a roi lettuce dros y twll de.

Mae blas y stêc wedyn yn mynd i fewn i'r beicl. Oce? Mae'r bla- mae'r olew yn neis arno fo. Reit. Ryw ryw ta chi'm isio lot o amser neu ma' nhw'n tueddu i losgi. Fel ti'n gweld, ma' nhw yn tueddu i losgi'n hawdd iawn. Be' 'di gwahaniaeth efo defnyddio heina yn lle bara normal 'lly? Yy, wel, dwi'n me'wl bo' beicls yn grêt. Dwi'n me'wl bod nhw yn wahanol i fara tydi? A ma' 'na flas. Ie. Reit, be' dwi'n neud yn fy' 'ma ydi rwbio garlleg iddo fo. Yn Sbaen, bob tro ma' nhw'n gei brechdan, ma' nhw bob tro yn rwbio garlleg ar y bara. O! Oce? Iawn.

Lettucen, cyfan y twll 'de. Dwi'n mynd i roid y salad i mewn gynta. Ti isio fi roid chydig yn ôl 'ny? Salad arno fo. Dwi'n clywed bo' chdi'n reit dda efo llwy. O 'na chdi.
Yndw gosh. Wyt? Wel ma' 'na sôn 'de? Reit. Ma' hynna ddigon. Iawn? A fel ti'n gweld dwi wedi neud ymdrech i ga'l plât bach neis yn fy' 'ma ti'n gneu' golwg i mi. Reit. Sori. Dwi mynd i roid y stecyn 'ma wedyn ar y top fel hyn. Wedyn mae yna ddigon i wneud rhyw ddau yn yma. OK. Ag anna fo. Fi'n trio bita hwn efo gymaint o salt. Ond mae o'n un o'r pethau yna, mae o'n fechdan sydd jyst yn dod lawr yma i gyd. OK, a dyna di pleser fechdan de. Dwi'n rhoi hwn ar y top. Fel yna. A chi weini yn agored neu wedi cau, a dwi'n di jyst i wneud o'n saff. Fel yna. A fel yna. A fel 'na. A fel 'na. Waw, sbïa ar wnna. A fel 'dach chi'n gweld mae wedi ga'l 'i weini efo chydig o salad di- disgyn i dy ochr. Dioch yn fawr i ti am hynna. Sori. Felly, bagel stickin'. Hmm.